Oh! Wednesday! Hi kwihi laha? Xana hi pfaleriwile ekhotsweni? Swi chavisa swonghasi! Ku ni tikhamera hinkwako-nkwako. He!
Hi humeseni! Ha!
Ndzi mi khomile! Kasi loyi a rhandzaka ku tlanga u le khotsweni. Hakunene va nge baleki.

Xana wa rhandza ku tafuna marhambu hi ni nchumu wo ku hlamarisa? Wednesday u tlhantlhanya swinene. Sweswi hi nga pfula hiya hi huma laha. O ta na phela. Hooray! Hi tlhangeleni munghana. Ah, hi lawa makhukisi ya nga hinkwawo hi swona sweswo ku humelela yini huh? oh makhukisi ndzi ta ma rhotela endzhakunyana hi le ka xiyimo xa xihatla oh ina sweswi hi nga famba hi mani mi nga tsekatseki ku hava munhu hi manyana hmm ndzi twa onge i nhlamu hinkwaswo swi basile ku ni tilayisara emahlweni wo
wednesday ndzi ta famba U nga chavi. Ndzi nwa n'wazi eka leswi. Hambileswi ndzi rhendzelekaka hi mahlundzu nkarhi hinkwawo, ku tele swinene swa swona laha. Kasi laha, oh, huntlahuntlha wo hevelela wu le kusuhi swinene. Oh! Oh! Wednesday! Suanzo e hatlisa. Languta, kuni mepe. Ai fambene ka ba feti, ndzi khome hi ndlala. Ha!
A endleni leswi. Aha! Oh! Oh, eh! Hi mani loyi a nga tumbuka tlilayisara leti hambiswiritano? Ai, fambeni. Oh, ndza anakanya leswaku mulanguteri a nga kona laha. Hi fanele ku pfala nyan'wa leswaku a nga ngheni.
I nun'hwelo muni lowu? Wednesday! Mbita ya mapapa leyi ndzi nga yi dyaka!

Enid, languta leswi ndzi nga swi tumbuluxa. Sana u lunghekele ku baleka. I nkarhi wo huma eka bokisi leri.
Oh, Wednesday hatlisa! Mulanguteri u yi kumile! A yi tumbeleni hi ku hatlisa!

Oh, ndzi nga dya nchumu wo karhi eku heteleni sweswi ndzi ni matimba naswona ndzi lunghekele ku tsutsuma
hatlisa mulanguteri a nga vuya nkarhi wun'wana na wun'wana hi swona a hi fambeni hatlisa swinene
ndzi chava switsongo loko ndzi tshembeka hakunene hmm swi tikombonge ku hava loyi a nga baleka ekhotsweni hi ventilation ku ringana malembe ya zana
xana ku ni ndlela yo huma Ku nga ri khale ndzi nge koki swona!
Xana u chava mampfampfarhutano? Languta ndlela leyi u sasekeke ha yona, ku hava nchumu xo xi chava. Tshana phela, Enid. Ndzi vona ndlela yo huma! Kambe leyi a yi ndlela yo huma ekhotsweni, kambe yi jimi yo tsakisa. Yi famba tano. Wednesday Kambela leswi! Sana yi mina ntsena kumbe yi mulanguteriwa yina loyi swa hlekisa sweswo ndzi ni matimba swongasi kasi kasi kasi a ri fambeni Oops! Holy moly!
Sweswo swi vavisile hakunene. Ugh, a yi veni na matimba swinene. Ndzi va hu klonchwa. Tsana phela! Wow! Ooh! What?
Enid, hi le ku ringeteni ku baleka ekhotsweni hakunene loko ku ri leswaku u rivele. Ndzi pfulele ndzi ku pfuna. Leri i makungu lamanene.

xana u anakanya leswi ndzi swi anakanyaka ina a yi fambeni hi ndlela leyi ndzi tiyisekile leswaku va le kusuhi swinene kwalaho ha xana u yi vona xifaniso xexo xo saseka eka khumbi hi mina kasi a ku ri mina khale ndzi tiva laha ndzi nga lavaka wednesday na yini kona va balekile mboe ka khumbi u nge tsutsumi u ndzi siya ha ha yi endla yini oh a ndzi voni nchumu hi manyana ndzi ta mi khoma ah! mi kwihi
Hi le kusuhi swinene na ndlela yo huma. Kasi leyi kamara ya mulanguteri u yi langutile hi tikhamera kusuka laha. Wa hlekisa swonghasi hi xibye xa thyaka enhlokweni yakwe. Oh, xifaniso xanga! Ndzi ni gome swonghasi! Languta, yunifomo ya vuhlayiseki. A yi cinceni tinguvu ta yina leswaku ku nga vi na munhu un'wana loyi a yi khomaka. languta wednesday hi mina mufumi naswona ndzi lawula khotso hinkwaro
dana phela mufumi emahlweni ku va yi khomiwa hikwalaho ka yini nyangwa yi pfaleriwile hi yi pfulisa ku yini khiya ri fanele ku va ri ri kusuhi laha e e Di manana. Hooray! Ndzi ri kumile! Oh, yi ta pfula nyangwa leyi. Swinene Wednesday! Hi kwihi laha?
Hi le henhla ka lwangu naswona hi lo helicopter. Makungu yo antswa yo baleka!
Oh, Wednesday! Sana wa tiva ku fambisa helicopter! Hi fanele ku suka! Hi le ku fambeni! Sala ni mulanguteri!
A swi koteki! A ndzi tlangi hi ndlela yaleyo! Khensani eka un'wana na un'wana loyi a rhandzaka naswona a tsariseke eka xiteshi xa hina. tsalani eka tihlamuselo leswaku hi xihi xitlhontlho lexi xi u xi handzaka swinene hi ta vonana ku nga ri khale vanghana salani